Mpanimfoɔ se yɛwo wo tu sie so a wonkyɛn tenten yɛ. Ɛkyerɛ sɛ sɛ nipa yɛwo wo na woanyɛ obi ama no ammoa wo a, abrabɔ a wobɔ no woyɛ dɛn a wontumi nkɔ w'anim. Obi wɔ hɔ a wɔsɛ mefii sɛ meyɛwo me obi ammoa me da, woboa obi aboa wo da. Aban no a wɔsii sukuu mu a wokɔtena mu kɔsua adeɛ no, mmoa no bi no no. Tikyani a ɔgyinaa w'anim kyerɛɛ wo adeɛ sɛ sɛ wode baako ka baako ho a ɛyɛ mmienu no, mmoa no bi no no. Ɛnam tikyani nne so na wohunu adeɛ ɛnnɛ wo na woteɛ sɛ wote bank a woyɛ bank adwuma. Ghanafoɔ, mɛkyeakyea obi biara. Ɛyɛ mo somfo Nana Poku. Ɛnɛ, masan ne mo ahyia bio. Mo a mo ani tua dwumadi a mede brɛ mo a yɛfrɛ no Tales of Life. Ɛɛ, ɛnɛ, asɛm a me ne mo bɛka ho asɛm, mato ne din sɛ ɛnam dua so na ahoma hu no soɔ. Asɛm no mu yɛ mu duru ɔn. Nokorɛ mu yɛ me du. Na mmom mo mmie ni kan kyɛ asɛm ketewa bi. Ɛyɛ maame bi wɔ ɛma mmiɛnsa. Na ɔwɔ mma mmiɛnsa no, ɔde nkora no mmiɛnsa nyinaa. kɔɔ sukuu. Na wɔn de kɔɔ sukuu no, ɔde wɔn kɔɔ sukuu no, na ɛnyɛ nkwadaa no mmiɛnsa nyinaa na ɛnim adeɛ. Na baako wɔ mu a, na ɔnim adeɛ. Na ɔno adeɛ a n'ani gye ho paa no yɛ mpasere, yɛmyɛnsere. Na ne ho anika bebree. Nti ɔgyae sukuu no bɛtena fie. Na ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɔde ne ho ɛbɛdi sinifoɔ akyi. Enti ɔde ne ho dii Sinifoɔ akyi no, Nyame yɛɛ no adom ma ɔbɛgyee din kakra. Enti ɔhunu sɛ edin no a wagye no ɛntena hɔ nko nkosi awieɛ nti, ɔbɛtu kwan. Ɛna ɔprepare ne documents nyinaa, mefa no sɛ ne nkrataa sɛdeɛ ɛka na ɔtwii mu no. Ɛna ɔde kɔɔ embassy, na ɔde ne sini a wayɛyɛ kakra kaa ho. na ɔde ne bank statement kaa ho na nyame yɛɛ anadom ne ɛmaa no visa awonwasɛm a wɔ mu no nso ne sɛ ɛyɛ amerikafoɔ yi a yɛnim ɔmu yi anka ɛden paa sɛ amerika wotu kwan for the first time ne yɛbɛma 5 years visa nso aberanteɛ tiri yɛyi ɛma yɛma no 5 years visa nti ɔkɔduru aborɔkyimaa mu no ɔyere ne ho ɛyɛ adwuma Enti mfeɛ kakra bi ara akyi, ɛma ɔnyaa krataa, na ɔwaree ɔbaa bi wɔ Amerika man mu hɔ. Ɛna ɔhunu sɛ, ɛnam sɛ ne maame ahoɔden antumi amfa ne nuanom nyinaa nkɔ ankɔduru asuapɔn mu no nti, wɔn nyinaa san ba ama ebi sɛ esua adwuma. ɛna ebi nso retɔn nneɛma ɛneɛ nyame aboa no ama no akɔduru hɔ deɛ a ɛna ɔbɛbɔ mmɔden na waba abɛfa ne nua baako na ɔbɛfa ne nua baako no a owie a wama ɔno nso ayɛ adwuma na wɔde akɔfa deɛ ɔtwa toɔ no nti ɔyɛ adwuma na ɔde kɔfaa ne nua baako a ɛyɛ ne nua panyin nti na aka kaa akyire no ɔdi ɔno aberanteɛ no a Wɔdii kan kɔɔ aburokyiri no. Panyin no baeɛ a wɔyɛ adwuma na nka wɔ sɛ ɔde kɔfa ketewa no. Wamfa nkɔfa ketewa no o. Na ɔno ababaawa a ɔne ne twe mpena wɔ ha sei. Na ɔbɛfa ababaawa no. Na ɔgyaa ne nua ketewa no wɔ. Nyame nso ɔmpɛ bɔne. Ababaawa no nso kɔduru hɔ no. Na ɔno nso yɛɛ dɛn? kɔgyaa aberanteɛ no na ɔkɔfaa buroni. Asɛm a meka aseɛ ne sɛ, Nyankopɔn de wɔn nua no a ɔnnim adeɛ no sii hɔ sɛ edua, ɛna ɔde ne nua no mu mmienu no sɛ ahoma. Nti na nam ne nua no a ɔnnim adeɛ no so sɛ ahoma no mmienu no ɛwɔ sɛ wɔn ho no soro. Nso ahoma baako kɔgyee dua no nyinaa so kɛntɛn so. Nti ɔkɔgyee dua no kɛntɛn so no, ɛna ɔkɔfaa ahoma foforɔ a ɛne dua no a ɛdii kan sii hɔ no ɛni twa ka dua na ɔde bɛsɛn so. Nti dua no wabu no. Deɛ meka bebrebe nyinaa ne sɛ nnɛ, ewiase a yɛte yi, ɛnam nnipa bi so na obi nhyira yɛ dɛn ɛbɛba mewɔ adamfoɔ bi wɔ hɔ asɛm a da bi ɔka ne sɛ ɔsɛ obi atwɔf mɔ ne hyɛ obi bɔtom ɛyɛ nokorɛ paa because ɛsi a memeteɛ metwɔp mɔ ne hyɛ wobɔtom obi nso twɔp mɔ ne hyɛ mimi bɔtom ɛfiri sɛ Obi bɛyɛ adwuma ama me, mɛtua no ka. Mɛyɛ adwuma ama wo, wo nso wobɛtua me ka. Nti obi chop money yɛ dɛn? Ɛhyɛ obi boto. Ɛnam edua so na ahoma hunu soro no, ebi ne sɛ ɛbɛnam obi wɔfa so na wɔbɛtreni no wɔ sukuu ama no akɔ university na ɔde abɛhwɛ ne nuanom nketewa. Nti Ɔhyɛ aseɛ a, ɔyɛ, du, ɔyɛ ahoma. Ne wɔfa no yɛ dua. Enti sɛ ne wɔfa no hwɛ naa na ɔno nso bɛduru baabi a, na wafiri ahoma no na wabɛyɛ dua. Na ne nuanom nketewa a ɛwɔ n'abusua mu, ɔmaame abusua mu no, nso aba abɛyɛ nhoma. Na wapagya wɔn ama wɔn nso aba abɛyɛ dɛ? Abɛyɛ nnua. Ɛbɛtumi aba sɛ Obetumi apagya ne nuanom nyinaa ma wɔabɛduru level bi sɛ afei bɛduru hɔ no, nhoma no ɛnkɔ ma ne nuanom mma bio o, ɛkɔ ma waa mo ara mo mma. Nti na wo no nso aba abɛyɛ edua wɔ wo nso w'abusua a wɔrekyekyere mu. Na wo nso wode yɛ dɛn? Wode nhoma no a ɛyɛ wo mma ne wo yere asɛn wo so. Mpanimfoɔ sɛ yɛwo tu sie so a wo nkyɛn tenten yɛ. Ɛkyerɛ sɛ sɛ nipa yɛwo na wɔanyɛ obi ama no ammoa wo a, abrabɔ a wobɔ no woyɛ dɛn a wontumi nkɔ w'ani? Obi wɔ hɔ a wɔsɛ mefii sɛ meyɛ wo me obi ammoa me da woboa obi aboa wo da aban no a wɔsii sukuu mu a wokɔtena mu kɔsua adeɛ no mmoa no bi ne ho tikya ni a wɔgyina w'anim kyerɛ wadeɛ sɛ sɛ wode baako ka baako ho a ɛyɛ mmienu no mmoa no bi no no ɛnam tikya ni ne so Nna wohu no adeɛ nnɛ wo na wo seɛ sɛ wo te bank a wo yɛ bank adwuma nti ewiase obiaa hia dua na ɔde ahunu soro efisɛ yɛn nyinaa yɛyɛ ahoma me te ha yi deɛ mahu no ne nnɛ yi a me ne wo rekyɛ yi ɛyɛ amanfoɔ nneɛma a wɔn afam nsɛm a wɔn aka mpanyin nsɛm a mateɛ na me nso me ne wo rekyɛ. Enti ɛnamudua bi so na memahu no soro. Ɛna nnɛ, Nyame ayi me sɛ me nso menyɛ dua na wo nso hu no yɛ dɛn? Ehu no soro. Mentuu me bɔtɔm sɛ mede sika bi rema wo, na mmom no, nyansa kakra a Nyame de adom me no, ɛna me ne wo rekyɛ. Enti Nyame ama bɛyɛ dua wɔ w'abrabɔ mu. Na mmom yɛwɔ nipa bɔnefoɔ bi wɔ abusua mu a sɛ dua no ɛyɛ n'adwene sɛ ɛrefifi na ɛhyerɛn mɛn a na wasate na ɔbubu edua no mman no bi yɛ den ɛgu fam deɛ ntini twitwa mfasoɔ biara ni so yɛsɛ akwasi buroni wɔ borɔfo bi yɛfrɛ no kama adeɛ bi a wobɛyɛ ne nnɛ biara no wobɛnya so akatua ɛnka ne ne moses aberɛ so anka yɛfrɛ biribi instant justice kaa yɛ bɔne a na wayɛ dɛn wanya so akatua Ebi tumi wu, ɛfam tumi pae, bae na Kristo adaworoma, bɔne fafiri a ɛwɔ hɔ nti, woyɛ bɔne a wunnya so akatua. Na mmom no, sɛ wo ankasa koraa annya so akatua a, kan hu no sɛ mmere bi bɛba, wo mma benya so akatua. Wo ne wo nua te ɛnnɛ, wowɔ bi. Ka wɔ sɛ wotumi boa wo nua no ma no kɔ sukuu. Ɔwɔ sɛ wotumi boa no ma no di adwuma bi. woanyɛ. Kae hunu sɛ frɔmfrɔm wɔ hɔ yi, ɛnte hɔ daa. Frɔmfrɔm ɛnte hɔ daa. Abrabɔ ɛte sɛ apaawa, wobɔ anim na anyɛ wo da, na wada ne akyire na wabɔ. Eti ɛnɛ na wobɔ anim na ɛyɛ wo dɛ no, ɛkyina bi a na wabɛbɔ akyire no na ɛnyɛ wo dɛ. Na me mi mmom na ɛnɛ mete hɔ na mebɔ anim na ɛnyɛ me dɛ no, na me mi mmom akyire no na ɛyɛ dɛ. Enti sɛ ka woboaa me nnɛ a, ebeduru mmerɛ bi a wonni hɔ no, na nka bi a me nso me nso mɛtumi aboa wo mma. Bae woammoa me nnɛ. Eduruu mmerɛ a wonni bi no a ɛwɔ sɛ nka meboa wo mma no, me nso metwee mma. The law of karma no, aseɛ no no, ewiase nipa adeɛ biara ni hɔ a woyɛ a wonnya so mfasoɔ. Mekae Yesusa, me maame yɛ obi a ɔwɔ abadɛyɛ, menhu bi da. na maame tumi fa amanfoɔ ma ma wɔn bɛɛ fie me maame wo ba no wano aduane a wɔbɛka so ɔyɛ paati adeɛ a ɛha me maame ne sɛ obi bɛbura ne fie na ɔbɛpɛ aduane no wanya bi ani ti maame da bia na ɔno aduane a ne bi ka yɛasɔre a yɛkɔ yɛ nkurɔfo bi ɛfrɛ wɔn missionaries wɔn firi amanaman so na na ɛbɛka nyame asɛm ne maame duru kwasi ada biara na Ɔwɔ sika, ɔnni sika o, ɔtete ne nsa ase kakra na wayɛ aduane na asɔfo firi nketewa na ɔma bɛdi. Ɛkwan a Nyame faa so hyiraa me maame no, bɛsi nnɛ madwene ho a mente aseɛ. Nti papayɛ no a me maame yɛɛyɛ no, ɛnnɛ ne nnɛ nyinaa no, ne mma ɛtwa so mfasoɔ. Nti nipa wo ti wiase a yɛ papa because nyankopɔn de wasi wɔ sɛ woyɛ dua. Yɛwɔ nipa bi mu wɔ ɔman Ghana mu a mebu wɔn sɛ mebu wɔn paa kurom asikafoɔ mpanimfoɔ bi wɔ mebu wɔn sɛ Ade a wɔyɛ ne sɛ, wo a wonni bie, wokɔ wɔn nan ase a, wɔmma kɔm nne wo da. Enti sɛ obi te hɔ na sɛ Nyame ahyira no a, mosi yɛ sikaduro, nyɛ sikaduro, ɛyɛ adɔyɛ. Because twerɛ no koraa no ka sɛ, wɔse mma na mamma mo, na dodoɔ a mobɛma no, saa dodoɔ no susuiɛ kuruwa na mede bɛma mo. Enti ɛnɛ no a wɔtueɛ a, me nua, me ne wo redi nkɔmmɔ, hwan ne wo dua? Anaa hwan na woreyɛ dua ama no? Sɛ wo nsɛm yɛ a, abusua no pɛ obi a ne ho yɛ dɛn kyerɛ no na boa no. Pagya ne ba baako fa no gyina gyinaberɛ bi a ɔno nso bɛtumi aboa n'asefoɔ. Nti adɔfoɔ, ɛnɛ ɛha na me ne mo yɛde nkɔmmɔ no bɛsi. Mesrɛ mo sɛ mobɛ subscribe to me channel Godson GH na moahyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ afoforɔ nso bɛyɛ dɛn ebetumi ahwɛ bi. Meda mo ase.